û wî ji wan re got. Bi rastî ez ji we re dibêjim, hin ji van kesên ku li vir radiwestin, heta ku nebînin Padîşahiya Xwedê bi hêz tê, ew mirinê qet tam nakin. Piştî şeş rojan Îsa, Petrûs, Akûb û Yuhanna birin û ew bi xwe re derxistin çiyayekî bilind. Li wir ew bi serê xwe bûn û dîtina wî li ber wan hat guhertin. Cilên wî çîlspî bûn û ewqas dibiriqîn ku li ser rûyê erdê tu cilspîker nikaribû ew wisa spî bikerina. Hingê Elyas û Mûsa li wan xuya bûn, û bi Îsa re peyivîn. Petrûs ji Îsa re got, Mamoste, çiqas qenc e ku em li vir in. Ku em sê holikan çêkin, yekê ji te re, yekê ji Mûsa re û yekê jî ji Elyas re. Wî nizanîbû ku çi bêje, ji ber ku ew gelek tirsiyabûn. Hingê ewrek derket. Li ser wan kir sî û dengek ji ewr hat. Ev e kurê min ê delal. Guhdariya wî bikin. Ji nişkê ve şagirtan li dora xwe nêrî, ji Îsa pê ve kesek nedîtin. Çaxê ji çiyê dihatin xwarê, Îsa li wan emir kir ku heta kurê mirov Ji nav miriyan ranebe ew ji kesî re tiştên dîtî nebêjin. Şagirtan ev peyv di dilê xwe de girt û ji hevdû pirsîn, Ka mana rabûna ji nav miriyan çi ye? Û wan jê pirsî. Gelo çima şerîetzan dibêjin divê pêşî Îlyas bê? Wî jî ji wan re got. Bi rastî pêşî Îlyas tê û her tiştî sererast dike. Lê çima wiha li ser kurê mirov hatiye nivîsîn ku ew ê gelek cefayê bikişîne û biçûk bê dîtin. Lê ez ji we re dibêjim, Îlyas hatiye û çawa ku li ser wî hatiye nivîsîn, çi ku dilê wan xwest, Bûyî kirin. Çaxê hatin ba şagirtên din, dîtin ku li dora wan elaleteke mezin civiyaye û şerîatzan bi wan re munaqeşe dikin. Îcar gava ku hemû elaletê Îsa dît, gelek ecêb mayî ma û bi bez çûn pêşiya wî û silav danê. Îsa ji wan pirsî. We bi wan re li ser çi minaqeşe dikir? Ji nav elaletê mirovekî bersiva wî da. Mamoste, min kurê xwe yê ku cinekî lalîtiyê pê re heye ji te re anî. Ruh her li ku derê wî bigire davêje erdê. Kev bi ser devî dikeve, diranên xwe diqirçîne û req dibe. Min ji şagirtên te hêvî kir ku vê ruhî derxin, lê nikarîbûn. Îsa li wan vegerand û got. Hey nifşê bêbawer! Heta kengê ez ê bi we re bim? Heta kengî ez ê li we sebir bikim? Wî bînin ba min. Wan jî kurik anî ba Îsa. Gava ku cin Îsa dît, di cîh de kurik vehejand. Ew ket erdê, keft bi ser devê û ket û gevizî. Îsa ji bavê wî pirsî. Ji kengê ve ew wiha ye? Wî jî got, Ji zaroktiya xwe ve ruh ji bo ku wî helak bike gelek caran ew avêt nav êgir û avê. Lê eger tu bikarî tiştekî bikî li me were rehmê û alîkariya me bike. Îsa ji wî re got, Te got, eger tu bikarî. Ji bo yê ku bawer dike her tişt çêdibe. Wê gavê bavê kuruk qîriya û got. Ez bawer dikim, alîkariya bêbaweriya min bike. Gava Îsa dît ku elalet bi lez li wê derê dicive, li ruhê nepak hilat û got. Hey ruhê kar û lal, ez li te emir dikim, Ji kurik derkeve û careke din nekeve wî. Ruh qeyriya, bi şid kurik vehejand û jê derket. Û kurik bû wek miriyan. Wisa ku piraniya wan digot. Ew mir! Lê Îsa bi destê wî girt û ew rakir. Kurik jî rabû ser xwe. Piştî Îsa çû malekê, şagirtên wî bi serê xwe jê pirsîn. Çima me nikaribû em cin derxin? Îsa li wan vegerand. Cinê bi vê cureyî ji dua pê ve Bi toriyên din dernakevin. Ji wir çûn û di nav Celîlê re derbas bûn. Îsa nedixwest ku kes bi vê yekê bizane. Çimkî wî şagirtên xwe hîn dikirin û ji wan re digot. Wê Kurê Mirov bidin destên mirovan, ew ê wî bikujin û piştî kuştinê bi sê rojan ew ê rabe. Lê wan ev gotin fêm nekir û tirsiyan ku ji wî bipirsin. Û ew hatin Kefernahûmê. Gava Îsa li mal bû, ji şagirtan pirsî. Hûn dirê de li ser çi dipeyivîn? Lê ew bêdeng man, çimkî dirê de di nav xwe de peyivî bûn, ka kî ji wan ê herî mezin e. Îsa rûnişt, gazî diwanzdehan kir û ji wan re got. Eger kesek bixwaze bibe yê pêşî, divê ew bibe yê paşî û xizmetkarê hemûyan. Îcar wî bi destê zarokekî girt û ew di nav wan de da rawestandin. Zarok himbêz kir û ji wan re got. Kî ku zarokeke wiha bi navê min qebûl bike, ew min qebûl dike û kî ku min qebûl bike, ne min Lê wî yê ku ez şandime qebûl dike. Yuhenna ji Îsa re got, Mamoste, me mirovek dît ku bi navê te cin derdixistin, lê me nehişt, çimkî li pey me nedihat. Lê Îsa got. Rê lê negirin, çimkî tu kes tune ku bi navê min kerametekî bike. Û zû bikare li ser min bi xerabî bipeyve. Çimkî yê ku ne li dijî me ye, ji aliyê me ye. Bi rastî, ez ji we re dibêjim, kî ku tasek av bide we, ji ber ku hûn ên Mesîh in, xelata xwe qet wenda nake. Kî ku yekî ji van biçûkên ku baweriyê bi min tînin ji rê derxe, ji bo wî çêtir e ku beraşekî mezin bi stûyê wî ve bê girêdan û bê avêtin deryayê. Eger destê te te bixe guneh wî jê ke. Ji bo te çêtir e ku tu bê dest bikevî jiyanê. Lê ne ku bi herdu destên xwe ve herî dojehê nav agirê ku venamre. Eger lingê te Te bixe guneh wî jê ke. Ji bo te çêtir e ku tu bêling bikevî jiyanê, lê ne ku tu bi her du lingên xwe ve bêyî avêtin dojehê. Eger çavê te te bixe guneh wî derxe. Ji bo te çêtir e ku tu bi çavekî bikevî Padîşahiya Xwedê, lê ne ku tu bi her du çavan ve bêyî avêtin dojehê. Li wir qurmê wan namire, û agirê wê natemre. Çimkî her kes wê bi êgir bê xwê kirin. Xwê qenc e. Lê eger xwê şoriya xwe winda bike, hûn ê careke din bi çi şoriya wê bidinê? Bila bi we re tama xwê hebe û bi hev re di aştiyê de bijîn.